Hi lembe ra magidi nkaye na makume mune mune, loko ku twakala nkulungwani wa N'wamungeni ntombhi ya ka Magoda wu ta wu pfa hi le lawini ra Jimisi Mkhatyani wa Gwayimani ya Tinkavi, elawini ra n'wahonoko wa Inoku na n'waxijwi lixihlomulo, xikan'we-kan'we hiloko vana lavan'wana va Gwayimani na N'wamungeni, yena Madzivandlela na nsati Muni na Hanyeleni, na vona va joyina khwayere ya swivuvutani, va bombela ku tswariwa ka n'wana wa vumbirhi wa makwavo wa vona Jimisi, kutani a thyiwa vito ra Majagani, vito ra Timotiya, loyi hi nga swi tiviki loko a vonile ku tswariwa ka Timotiya hi mahlo i ba ntsongo wakwe Chali. Hikuva Charlie u hatlisile ku landza va ka vona, Timotiya a nga si mila na meno. Timotiya i buti wa mina. Ina ka. A hi hinkwavo vaboti-hulu lava ambalaka xiyimo xa vuboti-hulu swi vuya swi ku patsa. Kambe buti wa mina Timotiya A ri boti lowa vumunhu ni maendlelo lawa ya fambelanaka na xiyimo xolexo. Matshopetani ni matshalatshala ya vutomi bya mina hinkwabyo i mihandzu ya nsusumeto wa Makwerhu Timotiya. A ku na nchumu ndzi nga xona. A ku na nchumu ndi nga na xona lexi nga humiki eka nsusumeto ni xikombiso xa hosi ya mina Timotiya. Buti Timoti a va ngo va lonkulu hi malembe ntsena, kambe a va ri lonkulu hi rirhandzu. A va nga hlawuli ndluwa va siya hove exikarhi ka hina tindzisana ta vona. Un'wana ni un'wana wa hina a ri ni xikamarana xakwe embilwini ya vona. Ina ka. A hi hinkwavo vatatana lava va nga vatatana wo tata nkambana. Van'wana va tatana hi lavo tata nkambani hi marito swendlo ku ri hava. Kambe bava wa hina Timotiya a ri tatana lowo byarha vutihlamuleri byakwe hi nkhinkhi ni ku tiyimisela. Na vona vakokwana va hambana. Van'wana vakokwana hi lavo tshamela ku koka marhumbu, va kokwana hi ku koka-kokiwa, va kokwana hi ku kokoteriwa. Kambe hosi ya mina Timotiya a a ri kokwana wa nsovo ni musa. eka vatukulu ni switukulwana swakwe. Eka tsalwa rakwe leri a nga ri thya The Twelfth Night, u ri, William Shakespeare, Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Kambe loko a ri n'wana tatani yena Timotiya Huhlwani, u na swona hinkwaswo leswi nga vuriwa hi Shakespeare laha henhla, hikuva Timotiya i n'wana wa marhumbu lamakulu, kambe hi tlhelo vukulu byakwe u byi tirherile hi mavoko yakwe, kutani Lowa le Henhla na lava va le hansi va tlhela va n'wi nyunyutela hi tindhoho ta vukulu va vuya va n'wi loveka exidziveni xa byona. Buti Timoti a a ri xitokoti xa dyondzo a tlhela a va mudyondzisi wa xiyimo xa le henhla. Yena a sasiwile a vuya a saseka. A ri masasani lowa mbilu leyo saseka na byongo lebyo saseka, a saseka xikandza a tlhela a saseka ni mintirho ya mavoko yakwe. Ina ka! Leswi nyamuntlha mi hi vonaka, hi nga vuya hi ta ku moo laha ntsindza eka huhlwana. Hi tile ku ta hetisa nkhuvu lowuya wu nga sunguriwa hi N'wamungeni na Ani N'wahonoko. Nyamutlha hi tele ku ta soma eku soma risimu leri nga sumiwa hi siku rero. Nyamutlha hi tile ku ta songa eku songa sangu leri ngi N'wahonoko a khotile xitseve eka rona siku a nga xinga ndzumulo yakwe Timotiya ro sungula. Ina, nyamuntlha hi tile ku ta amukela tlharhi ra socha ra le N'wanati leswaku ri nga weli ehansi. Hi tile namuntlha ku ta qhavulela xinhongana xa mubyi loyi wa matsambu, mutshovi wa tirhayikhoto ta swa matsambu, yena Timotiya wa Mkhacani. Namuntlha a hi telanga ku rila. Hi tele ku ti rila. Namuntlha a hi telanga ku bukula. Hi tele ku rungula. Namuntlha a hi telanga ku hlundzuka. Hi tele ku tsundzuka. Ku tsundzuka njhinga ya Van'wanati, Chief Huhlwani hi byakwe. Ina ka! Loko mihloti yo tshuka yi photile ematihlweni ya hina, swi tiveni leswaku a hi tendlisi futhi a ho swi lava to va timbilu swi nga swi hlangi xo va xi kumakumani xi nga hi kuma ni nyundzu yi nga hi mbeya hi le tshavatshaveni timotiya a ri ye xihlungwana xa muti Yena a ri rharhi a tlhela a va buti, a ri makwerhu a tlhela a va nakulorhi eka n'wina, mhani wa hina, Mhani Queen, n'wina xirhandzwa xa vutomi xa buti. Rhurhulani mbilu, mhani. Mukelani xinwelo lexi xa ku dzunga xi vuya xi bava. Amukelani leswo ndoda ya ka N'wanati se yi panulurile. Hinkwerhu ka hina laha ndyangwini hi na byo vumbhoni bya rirhandzu ra n'wina, mhani, rirhandzu lero tenga eka buti Timoti. Mi rhandzile vona mi tlhela mi rhandza na muti wa ka Hohlwani hinkwawo. Sweswi mi to titshega hi hina vana va n'wina, mi vuya mi tiyisiwa hi dadiwenu manana halava, na nkati-kuloni misaveni N'wandove, na van'wanyana vakati-kuloni lava va nga kona laha mutini. Eka wena Botidofa, wena rikotse ra N'wahonoko, wena Jelani wa Jelani, lowo saa yexe, Hina se hi tshembele eka wena. Loko hi ku boti, hi hlaya wena. Loko hi ku bava, hi hlaya wena. Kutani ke, loko swi tika, u nga byeli tsolo. Muka u ya byela hahani wa wena, hahani wa hina a ri un'we yena hanyeleni, Kristina N'wagwayimani. Wena Charlie, mativula ya Timotiya. Hi ri eka wena. U tswariwile hi wanuna exikarhi ka vavanuna. Tiya nhlana u hundzuka wanuna lowo kota wanuna la nga ku tswala. U hlayisa mana wa wena. U hlayisa vana va wena ni vatukulu va wena. Eka n'wina vatukulu va buti, wena Rimoni, wena Akani na wena Tiro, ma swi tiva leswaku emisaveni leyi hinkwayo jikelele a nga kona loyi a nga mi rhandza ku tlula Kokwani Timoti. Hlayisani rirhandzu rakwe etimbilwini ta n'wina, mi tshamela ku ri munyungela ni ku ri nambutela emiehleketweni ya n'wina. Mi phemela na rona, mi avelana mikateko, xitukulunguwa xa mufi. Rirhandzu leri ri ta mi kufumeta emasikwini ya gwitsi ni ku mi tiyisa emasikwini ya ku tsana. Eka n'wina hinkwenu swihluke swa huhlwana, n'wina mavondlo ni mavuluvulu ya munyama ni mativula ya huhlwana, na munene na yingwani na gwayimani na xitulu na xirilele. Tshunxani Timoti a pela rivhubye-nkulu, rivhubye lowo xonga, rivhubye wa mati lawa yo rhomba. N'wi tshunxeni a tlhelela xitangeni xa n'wamungeni na gwayimani. N'wi tshikeni a ya vukarha vana vakwe Rhulani na Tsakani. N'wina vatiko, mukelani na n'wina leswo n'wanati se u phendlile mindzuva, na n'wina swichudeni swakwe, na n'wina vatirhikulobye, kendlukani mi pfula ndlela leswaku mun'wanati a tifambela hi ku nabyala a ya eka rikwavo.